Onyankopɔn na ɛyɛ yɛn mmoa ne ɔdom. Na nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ wogyina ɛyɛ Vodafone cash so sɛnde sika a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ free. Bere a wosɛnde afi Vodafone de akɔ Vodafone na wode tuatua ɛyɛ Vodafone bills nyinaa. Na mmom no, sɛ ɛkɔ other network so deɛ a, na kyerɛ sɛ coins kakra bɛtumi apue mu de ama wo. Ne nyinaa ne sɛ wokɔ agent a ɔbɛn wo hɔ, wɔaregister wo na wo nso woatumi aba ɛyɛ Vodafone Cash nhyehyɛe no so. Yɛkɔ ɛyɛ Instaglam nsɛm a atwa guo wo bɛkae yɛ a ɛnkyɛɛ biara no anum hɔ na yɛsɔre anapa billboards ate apete kurom yɛse the man in the mask na kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ bisa se hwan ne papa no a Wahyɛ mask no ɛbɛyɛɛ kasa wei sɛ yɛ wei, wei sɛ yɛ wei, wei sɛ yɛ wei. Agyaabu agyaabu o ɛna yɛyii mask no ɛna yɛhuu sɛ ɛyɛ Kwame Bediako Kyɛda wɔno ɛna wɔyɛ the man behind the mask na kyerɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔba na wɔbɛdi ɛyɛ ɔman no so, wɔbɛdi president. Na ɛpieeɛ no nsɛm a abenfoɔ de totoo social media na yɛakeka abom na yɛde bɛto abɔnten ɛfiri se Nkrumah, Kwame Nkrumah awu asan akɔ aba. Nneɛma a Kwame Nkrumah pɛɛ sɛ ɔbɛyɛ wɔ Afrika a wantumi anyɛ nyinaa no, wasan aba, wɔba abɛyɛ ne nyinaa. Ɛyɛ kyɛ da. Ebi se, Agyenkwa no nie! Agyenkwa no nie! Ɔman Ghana, deɛ wɔhia ne ɛyɛ kyɛ da, the man behind the mask. Ebi se, Oh! Wei deɛ wɔba a, mmabunu no wɔn ho bɛtɔ wɔn. Dum sɔ ɛtu bɛtwa Ghana bɛda ne heaven on earth mana ɛɛbɛtɔ bio wɔ ɔman yi mu deɛ wohia ara ne ɛyɛ abɛnkwan a wode bɛdi mana no kyɛ sɛ ɛnsɛm no kɔɛ bebree na mmom no sɛ ɛbi nso so ka fa yɛ yie ɛbi se daabi settings nyame wahyehyɛ adwuma affidavit wakyekyere de bɛsoa yɛn ama yɛ kɔn mu abu wɔn se borɔfo tenten ares res kontobire hwee nnim ɛyɛ nnaadaa kasa wɔboa ɔntee da Asɛm no bɛyɛ koraa na moan bɛka bi. Nkurɔfoɔ se, hmm, wo yi kyɛ da na wayi na moan. Se moan ne sim tu, ɛyɛ the same phone na sim no mmienu hyɛ mu. Nsɛm deɛ nkurɔfoɔ ka bi papa. Nkurɔfoɔ se wapackage ne ho, wabrande ne ho, wahyehyɛ adwumaden, yɛ kɔn mu bu. Ne nyinaa no, yɛ deɛ yɛwɔ ha, yɛde ani kuratwa wusie na yɛde rehwɛ bi. Deɛ ɛbɛkɔ ne deɛ ɛbɛba nyinaa no, yɛte ha, yɛhwɛ bi. nti yɛ deɛ me comment a me kɔ twe wɔ social media ɛyɛ oh okay oh I see oh wow oh nice one yɛntwa yɛn ho.